Shwmae, a chroeso nôl i'r gyfres yma o fideos ar greu ensemblau rhithiol. Yn y fideo yma, ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar ran bwysica'r broses, sef cymysgu sain yr ensemble. Cyn i ni allu cymysgu'r sain, bydd angen i ni lawr-lwytho recordiad pob aelod o'r ensemble, o tŷ ble 'yn ni 'di casglu nhw, ar-lein, I'n dyfais ni, i'n cyfrifiadur ni. Dewch i ni gael edrych fel mae'n neud yna gan ddefnyddio naill ai dull Google Drive neu dull Google Classroom. Agorwch Google Classroom yr Ensemble a symudwch draw i'r tab Classwork. Nawr os chi'n cofio fe osodwn ni'r traciau cyfeiliant mewn un post ac yna aseiniad ar gyfer perfformiadau yr aelodau. Cliciwch ble mae'n dweud Handed In. Nawr, dim ond un aelod sydd gyda fi yn y dosbarth yma fel enghraifft i chi, ond yn ych ensemble chi, bydd mwy o'r rhain yn ymddangos, un ar gyfer pob aelod sydd wedi hala recordiad i fewn. Er mwyn lawrlwytho recordiadau'r aelodau, cliciwch ar y ffolder bach yma fan hyn sy'n dweud 'Open folder for assignment'. Bydd eich Google Drive chi yn agor mewn tab newydd. Ac yn y ffolder fe welwch chi restr o'r holl clipiau sain sydd wedi cael eu danfon. De-gliciwch ar bob ffeil sain un ar y tro a dewiswch 'Download'. Bydd hefyd angen copi o'r cyfeiliant arnon ni, felly, symudwch yn ôl i tab Google Classroom, gewch yn ôl, cliciwch ar enw yr ensemble, yn ôl i'r Classwork, agorwch y cyfeiliant, A dewiswch y trac cyfeiliant yn unig, nid y traciau arwain gyda'ch llais yn canu. Fe sylwch chi bod dim botwm download i'w weld unrhyw le fan hyn. Be sydd angen i chi wneud yw clicio ar y tri dot yng nghornel top ochr dde y sgrin, a dewis Open in a new window. Bydd y cyfeiliant yn agor mewn ffenest arall mewn tab arall, a'r tro yma fe welwch chi y botwm download. Cliciwch ar hwnna. A nawr gallai weld y cyfeiliant a'r trac canu wedi lawrlwytho. Os ych chi wedi defnyddio dull Google Drive ar gyfer trefnu eich ensemble, agorwch y Google Drive ac fe welwch chi y trac cyfeiliant a'r traciau arwain ac yna y traciau bydd aelodau'r ensemble wedi uwch lwytho i'r ffoldr. Yn debyg iawn i ddull Google Classroom, be sy angen neud nawr yw de-glicio ar bob ffail a dewis Download. Bydd dim angen i chi lawrlwytho'r traciau arwain, ond cofiwch lawrlwytho eich trac cyfeiliant. Iawn, felly mae clipiau sain aelodau'r ensemble a'r cyfeiliant gyda ni nawr wedi storio ar yn cyfrifiadur. Mae'n amser i ni i ddechrau roi'r cyfan at ei gilydd. Nawr, falle wnaethoch chi sylwi yn y fideo cyntaf, nes i sôn am ddefnyddio ap Audacity. Ond, wrth i fi arbrofi ar gyfer creu'r fideos yma, nes i sylwi bod Audacity ddim yn gweithio'n dda iawn gyda ffeiliau MP4, sef beth y'ch chi'n fwyaf tebygol o dderbyn wrth aelodau'r ensemble. Felly, oedd isie i fi ffindo ap arall. Beth i ni'n mynd i ddefnyddio yn y fideo yma yw ap Studio One Prime 5. Mae'r ap yma ar gael yn rhad ac am ddim, ac fe welwch chi ddolen i'r dudalen lawr lwytho ar waelod y fideo yma. Gallwch chi ddefnyddio Studio One Prime 5 ar PC neu Mac, felly mae hwn yn mynd i fod yn addas i bawb. Os ych chi'n gweithio gyda Mac a mae rhywfaint o brofiad gyda chi o ddefnyddio ap GarageBand sydd yn dod am ddim ar gyfrifiaduron Mac, mae croeso i chi ddefnyddio GarageBand achos mae'r technegau yn gweithio o gwmws yr un ffordd. Neu, os oes well 'da chi, defnyddiwch Studio One Prime a dilynwch yn union fel i fi wneud yn yr enghraifft yma. Wrth lawrlwytho Studio One Prime fe gewch chi opsiwn i lawrlwytho effeithiau sain ychwanegol. Dwi ddim wedi wneud e a dwi ddim wedi defnyddio'r effeithiau yna yn yr enghraifft yma. Wrth gwrs, mae croeso i chi lawrlwytho rhain ond does dim angen i chi o gwbl. Iawn te, dilynwch y linc, lawrlwythwch yr ap, agorwch Studio One Prime a dewch i ni gael dechrau cymysgu'r ensemble yma. Agorwch ap Studio One Prime ac ar y dudalen cartref fe welwch chi fotwm sy'n dweud New Song, cliciwch ar hwn. Yn y ffenest sy'n agor, rhowch deitl i'r darn. Yna cliciwch ar fotwm OK. Nawr mae'n amser mewnforio'r ffeiliau sain i Studio One. Yn y bar offer, cliciwch ar Song ac yna dewiswch Import File. Yn y ffenest sy'n ymddangos, dewiswch bob un o'r traciau sain, ac yna, cliciwch Open. Does dim angen i ni weld y ffenest yma ar yr ochr dde, felly, i'w guddio, dewch lawr i waelod y sgrin a cliciwch ar y botwm Browse, a bydd hwnna'n diflannu. Mae botymau U ac E ar eich bysellfwrdd yn chwyddo i fewn ac allan ar y traciau sain. Dwi wedi gwasgu U ddwy waith nawr er mwyn gweld pob trac sain yn ei gyfanrwydd. Gallai hefyd ddefnyddio Shift U ac E er mwyn newid uchder y traciau. Y jobyn cynta i wneud yw i gyd-amseru'r clapiau. Nawr, gallwn ni weld y clapiau yn hawdd fan hyn ar y traciau. Dyma un fan hyn, a dyma'r clapiau fan'na. A fydden i'n dweud mai'r ddou yma Yr clapiau fyna. A fan hyn, falle dim ond un clap, yr ail glap. I ddechrau, fi'n mynd i gael gwared ar yr holl recordiad cyn y clapiau. Dewch i ochr chwith y trac a bydd pwyntydd y llygoden yn newid i'r arwydd yma. Yna, gellwn ni lusgo dechrau'r trac yn ôl. Hwn yw'r trac cyfeiliant ac mae'n anoddach i ddod o hyd i'r clapiau fan hyn oherwydd mod i'n siarad rhwng clapio. Dewch i ni gael gwrando ar y trac cyfeiliant yn unig gan ddefnyddio'r botwm solo. Gwelwch chi'r botwm S fan yma? A nawr, dim ond y trac yma fyddwn ni'n clywed. Iawn te bawb, clapiwch gyda fi ar ôl tri. Un, dau, un, dau, tri! Iawn, fi wedi dod o hyd i'r clap cyntaf, dyma fe fan hyn. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio botwm E nawr i chwyddo mewn, dyma'r clap fanna. A fi'n mynd i dorri y trac yma nôl i'r pwynt hyn. Ni, hwnna yw'r clap cyntaf. Nawr, yn syml iawn, i ni'n llusgo y traciau eraill fel bod y clapiau yn cyd-amseru gyda'r ddau glap yn y cyfeiliant. Cofiwch, mae hwn dal ar solo, felly mae'r botwm coch ar y traciau eraill yn golygu mute. Dewch i ni gael gweld ble mae ail clap y cyfeiliant. Un, dau, un, dau, tri! Iawn, dyma fe fan hyn. Felly, y clap cyntaf sydd fan hyn a'r ail clap sydd fan hyn. Mae'n debyg bydd eich aelodau chi wedi clapio'n fwy cywir yr ail dro yn hytrach na'r tro cyntaf. Felly fy nghyngor i fyddai i ddefnyddio'r ail glap fel yr un i gyd-amseru. Chi'n gweld nawr, fi wedi defnyddio'r linell yma, a fi'n trial cyd-amseru y clapiau. Rhaid dim angen i hwn fod yn hollol berffaith. Gallwch chi wastod mynd ôl a gwirio nes ymlaen. Iawn, fi wedi cydamseru nawr y pump trac gwahanol. Dewch i ni gael zoom o mas i weld sio mae'n disgwyl. Mae'r clapiau yna wedi cydamseru ac gallwn ni weld fan hyn, mae'r cantorion yn canu tu ar un pryd. Dewch i ni gael gweld nawr sio mae'n swno ar y grandawiad cynta. Os oedd y cyfeiliant dal ar solo gyda chi, gallwch chi glicio ar hwnna to er mwyn clywed pob trac. Barod te, bant a ni. Un, dau. Mi welai strac yn do, yn eistedd ar ben to, het wen ar ei ben a dwy gos bren o ho ho ho ho ho. Iawn, fi'n hapus gyda'r cyd-amseru, felly dyna gyd ti angen neud nawr yw twtio'r sain. Dwi'n trimo pob llais yn ôl Jyst cyn bod nhw'n dechrau canu. Ac yna, ar y diwedd hefyd, rhag ofn bod rhyw sŵn gyda nhw yn symud y ffôn neu'n peswch ac yn y blaen ar ddiwedd y perfformiad. Dylai'r diwedd swno'n fwy taclus nawr. Mae'r ukulele yn parhau tyma bach, felly gwn ni'n ei wneud na'n hyrach. A hefyd, allwn ni bylu'r sain na mas gan ddefnyddio y triongl bach yma, lusgo draw i greu pyliad sain, fade out. Perffaith. Nawr, ble i ni moyn y trac cyfeiliant mae i ddechrau? Nawr cwestiwn. Right. Barod te, bant a ni. Un, dau. Fi'n mynd i gadw'r cyfri mewn achos gallai hwnna fod yn ddefnyddiol pan i ni yn wneud yn fideo. Ni. Un. Felly, fi moyn torri nôl i'r tywelwch na fyna. Dyna ni.

Iawn, felly mae e i gyd mewn trefn, mae'n amser i ni nawr i gymysgu'r lefelau fel bod y rhannau'n eistedd gyda'i gilydd yn well. Ar waelod y sgrin fe welwch chi'r botwm sy'n dweud 'Mix', cliciwch ar hwnna. Nawr, yn y ffenest yma sy'n ymddangos, ar yr ochr chwith, fe welwch chi gymysgydd gyda llithrydd foliwm, llithrydd lefel sain ar gyfer pob aelod o'r ensemble, fe welwch chi eu henwau nhw fan'na. Ac yna, ar yr ochr dde, fe welwch chi lithrydd arall a hwn yw lefel sain cyffredinol y trac cyfan. Dwi'n mynd i leihau uchder y traciau gan ddefnyddio Shift ac U, fel bod ni'n gweld pob dim. Nawr te, fi'n gwybod taw'r bychan hyn fan hyn, Meredydd Jones, sy'n canu yr alaw, a mae'r tri arall, Huw, Trystan a Dewi, yn canu harmonïau. Felly, i fi yn moyn i lais Meredydd i fod ychydig yn uwch na'r lleill. Dewch i ni gael gryndo yna fe.

Ar y llythryd, llusgwch y lleisiau i'r chwith neu i'r dde, ychydig i'r chwith, ychydig i'r dde, neu gadael nhw yn y canol. Os ryndwn ni yno fe nawr, gallwch chi glywed, os ych chi ar ddyfais stereo, bod y lleisiau'n gwahanu i ochrau y'ch clyw.

oedd yr llais yma, Mareda Jones, yr un sy'n canu'r alaw, yn twtio mewn i'r coch nawr ac yn y man. Felly, dwi'n mynd i dynnu'r lefel yna lawr ychydig. Felly, os mae hwnna'n newid balans y sain yn ormodol, bydd angen i chi i gwympo lefelau'r sain pawb arall i matcho.

Os mae e'n mynd dros y sero, fe welwch chi yr arwydd yma yn dangos y faint mae 'di mynd dros y sero. Felly mae dal tymed bach yn rhy gryf. Felly dwi'n tynnu y llithrydd, y slider 'na lawr tymed bach 'to. Dewch i ni gael gwrando eto. Un, dau.

Reit, ni'n barod nawr te i allforio y traciau yma fel un trac sain gorffenedig. Yng nghornel top ochr chwith y llinell amser, reit drws nesa i'r rhif un, fe welwch chi yr triongl bach llwyd 'ma. Llusgwch hwnna draw. Nawr, beth ni moyn neud yw defnyddio rain fel dechrau a diwedd i'r trac. Felly mae'r trac yn mynd i orffen tua fyna, a dwi'n mynd i lusgo yr un arall nawr, y triongl arall. Term Saesneg am rhain yw bookends, a mae'n gweithio'n dda fel disgrifiad o beth i ni'n neud. Chi moyn bod un yn dechrau'r trac a un yn gorffen. Sylwch, dwi ddim yn dechrau fe yn rhy agos i'r sain. Iawn? Mae'n iawn i gael tymed bach o fwlch gynta cyn bod y trac yn dechrau. A'r un peth ar y diwedd. Chi'n gweld? Fi wedi gorffen e tipyn bach ar ôl y clip 'na. Felly dyna'r adran i ni moyn allforio. Pan 'yn ni'n chware hwn 'da'n disgyblion, 'dyn ni ddim yn moyn y gwacter mawr 'ma ar y dechre ac ar y diwedd. Felly, 'yn ni'n myn' i allforio nawr y darn yma yn unig o'r linell amser. I wneud hyn, cliciwch ar Song, ac yna dewiswch Export Mixdown. Rhowch enw addas i'r ffeil fan hyn.

A mae hwnna'n barod i chi chwarae dros ych cyfarfod fideo gyda phawb arall yn meimio i'r trac. Diolch yn fawr i chi am wylio'r fideo ac am ddilyn y gyfres. Yn y fideo nesa, byddwn ni'n edrych ar fel mae defnyddio'r ffail sain yna mewn cyfarfod fideo byw er mwyn recordio aelodech ensemble chi yn meimio